my country people, una welcome back to my channel today Somdia ship e don finally capsize and the shocking reason don surface for internet and also Fina don come out come make a revelation say she no do um, surgery for her body so of recent phyna for a recent um podcast wey be say she do with cool fm she come out come make shocking revelations about the lipo wey people dey um dey accuse her of doing um few months ago so she come out she say she no really do anything she no work her body say na only her belle na him dey work say and na um press dey press the belle. So as she make that statement, netizens come dey say you dey talk say they do something for your belle yet you talk say they no they no work any work for your body. The belle dey different from the body. So make una listen to wetin she talk. Lie down. Please, I not do body. So wetin you do? I just work to my tummy. you do body na tummy no be body. no body na when people come okay, dey talk say they do body na when they don do nyash come uh, do eh. the whole comot do so the so proper proper. so wetin you do personally. na all those ones wey. when dem dey use ugbeba yes, take dey roll your belle. yes for the tummy yeah, waistline and so all that. so you no add gel for back. no i never do am.

when i reach if i run now na the nigeria go know say okay person don run. so as una don hear am na na exactly wetin she talk be that she say she no do surgery she no do anything say she no do yansh she no do anything say the time wey be say she go do all of us go know to me i believe say fina dey lie this one na blatant lie because you no fit just come and tell us say you no do anything for your body eh that her bum bum the thing no look natural to me Phyna no get horn for yansh before, all of a sudden the thing shoot out, una dey tell me talk say she no do any, some people say na because as dem do the belle, the belle come go inside, sometimes if person get big belle the bum bum no go big, but when your belle small the bum bum go come big, all those ones na story, Phyna work on her body, she might not go under the knife but there are other ways wey be say dem dey do am, so make she no come come dey lie like that. So onto Somjee matter, Since morning we never hear word, everybody just dey come and dey shout, some dear ship don capsize, dem don find their way, some people say angel she don waka her life, she dey wait make um she do her birthday finish make she carry shippers money take um chop her life. So the thing wey be say sup be say Angel few days ago she hang out with her friends for party a particular guy and two guys actually and one female friend so but e get one particular guy wey be say just dey chingom all those type of thing wetin of dey do lovey lovey people na come make some just ship as vex come say ah ah this girl she don dey um date another person they come go her page go dey bombard the page with insult all those type of thing so angel come start to dey block all the some just shippers to the ex ten t say she come even delete her pictures with soma from her

um shine your eye season that time yes if I'm not mistaken um una remember sey e get the time wey be sey cross dey tell Ebuka talk sey angel na person wey be sey sometimes she go go MIA dey no she no go gree pick call even her mama go dey find her all those type of thing so I believe sey na wetin just dey go on with her right now maybe she just need space to take hang out with some of her friends no be all the time una go dey see am with soma soma all the time the girl just need some space i no fit say anything dey wrong with their relationship i've gone to their pages and i see say both of them dey still dey follow each other so i no know where all these plenty speculations dey come from so uh, regardless as the news break people a lot of people come out come give their own reaction some people dey happy say the thing don um, the, the ship don finally spoil say after all two of them they were never serious all type of thing to the extent say they come go angel mama page go dey insult the woman. So I go first of all read the comments wey be say they drop after the news happen and also the comments wey be say they drop for Angel Mama page. So the first person wey respond to the news of their breakup na this person say im name na ja Jermaine. He come say rent must be paid, supplement must be bought, kayamata must be bought, useless jobless mother must be taken care of, I understand it JB.

another one come come come the same person um come still come come say her mother does nothing other than rolling her pierced tongue on Snapchat, wear ridiculous pant and dance rubbish dance on Snap. That is the girl you want to love up on? Girl that can't boast of any career or qualification? Soma, you are a clown. Now remember say Angel talk say she be dropout of school so that's why this person dey talk say the girl no dey boast of any career or qualification. Na man o na im dey talk all this plenty plenty thing as hard as this country another person come come come say wetin concern me the next one say cross skin is nails is nails bunch of clowns the truth be say me um even though say I like some jet ship angel no be the easiest person to date o if you really no understand her that girl dey very hard person wey be say go just dey normally she go just get angry over little conversation as in little things wey be say conversation go just suppose um settle and she dey very dramatic i no see a reason why blocking all those shippers all those people you know just dey block them up and down some of them no even insult her yes some insult her but some no be all of them insult her because i've been to that page and i see say no be all of them insult her she was just blocking all the shipper if you be sumptuous shipper she go just block you for there But de as dem dey talk am say there's no smoke without fire because if you check am well, this Pere recent movie premiere wey be say he dey do, of recent he invite um Angel and Soma to come for the movie premiere like a meet and greet and when I check, if you check the two videos you go see say Soma stay on him own for here and Angel dey on her own for that side. Normally we know say Angel and Soma dem no dey stay out of each other hand especially when dem dey for the same confined area so the thing dey somehow strange to me because for the since yesterday wey be say um angel drop all those video i have not seen soma post her and i never even see her post soma soma normally if you go for his instagram story every day you go see angel for there every day he and angel so e come be just be as if this news wey be say we dey hear so na true make we just see wetin people go go talk for angel mama page wey make the woman come vex so the woman come as dem dey tag her because dem come dey tag her dey tag her dey tag the titila titila Titilala or something like that, na im be her name, just call her Titi. So she come say, please nobody should tag me on anything stupid, I'm just here minding the business that pays me and staying out of trouble, do not tag me to your drama, thank you. People wey dey tag Angel mama, na Angel mama na im wan go settle the quarrel if true true quarrel dey between Angel and Soma. Dollar don high, nobody dey talk about that one, people na rela people relationship na im some people just dey dey wait make e spoil, make dem happy, make dem laugh. Well me I no hold anything against both of them if the relationship no work out e no work out I no get any right to laugh them because my life no dey perfect to nobody get a perfect life eh, wetin be that their wetin be that ship Emma Rose ship fit spoil Neo and Viv ship una remember the way Neo take buy eh, hair that time full inside motor for Viv if all those ones fit spoil na Sonjay ship na no go spoil make everybody rest abeg leave them give them breathing space una take care una bye.